Salam dostlar Turkmensoft kanalymyza hoş geldiňiz. Biz bu günki wideomyzda Android telefonlary üçin niýetlenen Download Manager programmasyny sizlere tanyşdyrjak. Onda näme taýyn bolsaňyz wideomyza başlaýas. Dostlar wideomyzyň geçenki sanyny gören bolsaňyz onda bilýänsiňiz biz wideomyzyň geçenki sanynda internet download manager programmasyny kompýuterde nähilek ulanyşyny görkezdim we şol wideony youtube goýanymdan soň birnäçe sagatdan bize Röwşen Hojagulyýew diýen ildeşimiz smartfonlarda nädip download manager programmasyny ulanmalydygyny görkezseň has hem gowy bolar diýip bize teswir ýazdy. we biz özümiziň ildeşlerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin Download Manager programmasyny Android telefonlarynda nähililik ulanylyşyny görkezjekdim. We Download Manager programmasyny internetden gözlän bolsaňyz onda ol örän köp, olaryň ýöne içinden iň gowusy Advanced Download Manager programmasydyr. Ol Download Manager programmasynyň linkini wideonyň aşagynda goýaryn, ol ýerden ýükläp alyp bilersiňiz. Bul programma Play Marketde bar we ony mugt skaçat edip bilersiňiz. Skaçat etmek üçin Play Marketiň içini açýarys we üç sanaly harp berýäris, olaryň birisi ADM. Ilkinji çykan programma ol Advent stolunyň menjeri programmasydyr. Bul programmanyň iň plýus ýeri, bul programma platny däl-de, besplatnydyr. Ýagny hiç hili tölegi geçirmän bul programmany ulanyp bolýar. Men bul programmanyň aşagyny okanymda ol iki müň on ikinji ýyldan bäri iki müň ýigriminji ýyla çenli obnowleniýa edilip gelnipdir. Men bul programmany özüm iki ýyldan bäri ulanýan we programma ýigriminji ýylda oňa torrent kliýenti hem goşuldy. Ýagny torrent faýllaryny hem şul programmadan skaçat edip bileris. Programmanyň içini açanymyzda görýäs programma örän ýönekeý we düşnükli. Onuň oçertlerinde-ha ol biziň skaçat et. Dynmadyk faýllarymyz şu ýerde saklanýar. Onuň zawerşýonnyý ýerinde bolsa biziň skaçat edip dynan faýllarymyz saklanýar. Ýagny ol hemmämize-de düşnükli we aşakda Dobawit knopkasy bar. O knopkanyň içinde basyp biz özümiziň skaçat etjek faýlymyzyň url adresini şu ýerik goýsak biziň skaçat etjek faýlymyz skaçat edilýär. We başga-da bul programmanyň çep tarapyndan saga süýşürsek Onda bul ýerde özümize edip boljak birnäçe nastroýkalar bar. Ýagny bularyň içinden özümiziň skaçat etjek faýlymyz biziň telefonymyzyň pamýetine sygmasa, onda biz karta pamýetimize ol skaçat edip bileris. Onuň üçin basyp, ol özümiziň karta pamýetimizi saýlaýarys we biziň skaçat etýän faýlymyz indi karta pamýete skaçat bolýar. We başga-da bul ýerde Torrent hem skaçat edip bolýar we gara tema geçirip bolýar. We başga-da bul programmanyň özünde brauzer saklanýar we ol brauzeriň içini açyp özümiz saýtlaryň içine girip bileris. Ýani mysal üçin biz indi bir programma skaçat etmäne çalşalyň. Ol men özüm Up on it saýtyna girýän we. Ol onuň içinden haýsy-da bolsa bir programmany saýlaýan we programmany saýlap, Skaçart knopkasyna bassam, Splash şaknodan bize eýýäm programma hödürlenýär we biz bul ýerden programmany skaçat edip alyp bileris. Başga-da programmany skaçat etmänkä ol özümizçe nastroýka hem berip bileris, ýagny özümiziň skaçat edýän faýlymyzyň ol ýerini, ýagny niräk skaçat etjek bolsak şol ýerik hem geçirip bileris. we başga-da özümize gerek birnäçe nastroýkalar bar we şolary özümize amatly şekilde gurnap alyp bileris we soňra Skaşat knopkasyny bassak biziň faýlymyz skaşat bolup başlaýar we şunuň ýa görnüşde Advance Download Manager programmasyndan programmadyr oýundyr ýa-da beýleki faýllary skaşat edip alyp bilersiňiz. Bul programmada başga-da torrent faýllaryny hem skaşat edip bolýar ýöne oň üçin Başga wideo gerek bolýar. Egerde siz bu programmadan torrenti skaçat etmäni başarmasaňyz onda ýazyň men hem torrentiň nähili skaçat edilişini şul programmada görkezerin. Biziň şu günki wideomyz şu ýerde tamamlanýar we wideony halan bolsaňyz laýk basyň halamadyk bolsaňyz dizlaýk basyň soraglaryňyz bar bolsa teswirlerde berip bilersiňiz men olara hökman jogap bererin.